Караны мин әйтәм, Крәшеннәрне җырлап, биеп кенә яши дип уйламасыннар тагын. Без бит әле җиң сызганып эшли дә беләбез. Менә районыбызның Кылышчы авылында алтын куллы хөнәр остасы яши. Милли күлмәкләр тегә, җылаларны, гореф-гадәтләрне Тирәнтен белә авылларында музей жасауга зур өлеш керткән Максимова Валентина Петровна. Без аның белән хәзер якыннан танышырбыз. Ул безгә түшлек жасау һөнәрләрен тирәнтен аңлатыр. Чып-чын мастер-класс көтә безне! Эряның булышчылары да бар. Авылның фольклор ансамбле һәм Тун җондызы фестивале гран-при иясе Ангелина Салганованы, фестивальнең лауреаты Арина Трушинаны да күрербез. Ай-яй, нинди тамакса, каян алдың син аны, ә? Әби, әбиең текте мени? Ә, миңа да тире алмас микән, миңа да кирәк иде. Миңа өйрәтмәс микән, әйдә әле, керик янына. Саумысыз, кызлар, саумысыз. Бәйрәмгә барасыз бугай. Керегез әйдә, узыгыз. Килегез монда, килегез. Мына монда син утыр әйдә, Василек. Әйдә син дә Арина утыр. Ни йомышлар белән йөрисез? Бәйрәмгә барасызмы, юкмы? Әйе. Молодцы, ярар. Менә мин мына монда э, э, менә шушы сезнең кебек кызларга, түтиләргә өйрәтергә килгән идем. Дәрес уздырырга. Менә шушындый Тамаксалар эшләргә, менә Василёкныкы кебек иттереп. Сиңа да ошыймы, Арина? Әйе. Ярар. Өйрәнерсеңме соң? Әйе. Ярар, якынрак итеп утыр. Менә шушындый мин сезгә чын тамаксалар алып килдем. Менә шушындый тамаксаларны безне әбиләребез кия. Аларны әле бүгенгә хәтле шушылай киеп йөриләр. Алар өлкән яшьтәге кунакка барганда. Ә элеккеге вакытта аларны көн саен кигәннәр. Көн саен менә шушындый тамаксаларны киеп, алар иртән, иртән битләрен җугачтын, башларын бәйләгәч, күлмәкләрен кигәчтен, менә шундый тамаксаларын бәйләп куя торган булганнар. Өлге ясыйбыз. Өлге ясау, моның өчен бер гади газета кагазе алсагыз да була, менә шулай ватман кагазе алсагыз да була. Менә шушыны хәзер без урталай бөклибез. Менә шушылай итеп. Булды. Бер кат бөкләдек. Һәм өске өлештән әз генә итәбез дә, бутабарак киләбез дә, төп-төгәл иттереп, менә моннан да бөкләп куябыз. Так, булды. Моны, юк, моны болай, урталай, бу якка бүклик. Минем кәгазем кечерәк булган. Шуңа күрә күрсәтәм. Булды. Хәзер безгә кирәк карандаш. Карандашым. Карандашым. Әзрәк линейка кирәк. Менә монда безнең килеп чыкты бит сызык. Сындырдык без аны, әйме? Менә шушы. Хәзер менә шушы ноктадан 6 сантиметр бу таба киләбез. И бу якка да киләбез. Билгеләдек. Һәм аска таба тоже. Менә безнең Өлгебез килеп чыкты. Тагын бер кат әйтәм, әгәр дә кечерәк кирәк булса, менә бу өлештән үзегезгә сайлыйбыз инде нинди кирәк. Менә шулай итеп. Ярар. Хәзер безнең шушы кәгазьдә өлгебез бар. Безгә хәзер кирәк материал. Материал гадәттә кара төсне сайлаганнар.

Менә өйләнгәч нәрсәгә әйләнде ул, карагыз әле. Бер дә ошамаган инде, име, тамак сабулыр диеп. Менә шушыны без хәзер бер булырдай бер хәлгә китерергә кирәк безгә. Моның өчен безгә уга алырга кирәк энә белән җеп. Менә шулай ак җеп, кара җирлектә ак. Аннары соң менә шушылай терәп кул белән. Ышкый ышкый менә обязательно чтоб теге шов яхшы булып чыгып арттагы тукыма алга күренмәслек иттереп типшеп барырга кирәк. Хәзер безнең нәрсә калды? Безнең бу муен өлеше эшкәртелмәгән, шулай бит? Аны э, хәзер нәрсә белән эшләп була икән? Элеккеге вакытта менә аны шушылай, менә монда даже төсле тукыма белән эшкәртеп алганнар, аның артыннан киткән мие, мәрҗәннәре. Ә без болай эшлибез. Безнең хәзер кибетләрдә сатыла касая бейка дибез без аны. Махсус шушындай теге туры булмаган уемнарны эшкәртергә. Касая бейка, аның менә менә ул. Аның була Менә кызылы була, менә без кызылны куя алабыз. Аның моны менә караны, безнең бу тамаксага бик тә бара, кирәк булса. Әле аның була шундый, менә мондый, ней, көмеш төслесе дә була. Андый белән дә бик матур була, менә шулай итеп, әгәр дә без шушны этеп эшкәртсәк. Хәзер без моны ничек иттереп? Менә бордык бит инде, хәзер менә әйләндердек, тектек. Менә мондый калдык җирләрне әйбәтләп тигезлибез. Менә алар безгә комачау итәчәкләр. Так, энәләрне алдык. Яңадан соң болар эшләп кала. Хәзер без моны болай эшлибез. Менә кызыл төс белән, кызыл төс әйбәтрәк күренә. Шуның белән төшен тотсак. Еще. Менә шушы алабыз. Монда да кулыш кирәк хәзер инде. Энәне алып, азрак моның запаска калдырабыз. Дөрүк дөрестән менә шулай итеп яртысына тискәре ягы эләгерсен, яртысына уң ягы эләгсен. И шушылай барабыз, барабыз, тегәбез, тегәбез, типшеп, менә шушылай итеп типшеп чыгабыз. Менә болай типшеп чыктык без моны. Менә болай итеп, элгече өчен әле запаста калдырдык. Яңадан без аны менә шушылай итеп тегеп куячакбыз. Бу монда төймә эләктерергә калачак. Менә ике яктан да тегелеп барды. Хәзер безнең швейный машинадамы, я булмаса кул беләнме, менә моны уже тегергә кирәк һәм менә бу ак җебен алып ташларга. Эшне бөтенләй эшләп бетергәннән соң гына монда безнең төймә таксак, пуговица. Менә шулай эләктерелеп, менә шулай булырга тиеш. Бу инде почти готовый. Нәрсәсе җитми? Теңкәләр. Теңкәләр җитми. Менә теңкәләре юк. Бизәргә кирәк. Нәрсә белән бизибез дидек? Иң теңкәләргә хәтле. Мәрҗән белән. Но безнең хәя мәрҗән бармы? Юк. Но кибеттә безнең нәрсәләр бик күп? Бисер, аннары менә шушындый стекляруслар, бисерлар күп. Нинди генә матур бизәгеч әйберләр юк, ха, аларны да карыйбыз. Менә мондый кибетләрдә, һаман да шул кул эшләре кибетләрендә инде менә шушындый әйберләр бар. Менә шушындый әйберләр бар. Күрәсезме? Хәзер дә без аны монда бергә онда куеп торыйк әле. Матур буламы? Матур була, менә ничек матур була. Ә, йә булмаса менә мондые, менә без аны мондыйны да куеп карый алабыз. Менә, менә шуларны бөтенесен алдыбызга куябыз. Бу безгә әзрәк фантазия килсен, уй килсен, э, шуның өченгә каршыбызда торып торсын ул безнең. Һәрвакыт эшләгән чагында булган әйберләрегезне башта чыгарып тезегез. Менә минем кебек, менә шушылай. Чыгарып тезеп, Аннары менә шушыларга карап утырып, әзерәк менә шулай акчаларны да менә шулай иттереп, энергиясен, үзеңнең энергияңне биреп уйлап утырганда, яхшы идеялар килә, яхшы уйлар килә, и менә шунда эшли башлыйсың, и матур булып бер нәрсә булса да килеп чыга инде. Аннары хәзер минем э, мондый әзерәк акчам да бар. Элеккегедән менә бу бер тиеннәр, э, ниләр, э, ун тиеннәр. Но аннары әле минем бар Менә шушындый кибеттән сатып алган махсус шундый җиңел генә паетка диләр аны. Менә мин аны сезгә күрсәтәм. Алар кибеттә бар. Менә бу җиңел ялтыравык тора торган сәхнәдә ясар өченгә сәхнә киемнәре эшләгәндә кулланырлык шушындый паеткаларым да бар. Менә болай аларны шушылай барыбер тегәсең, аның ана тишекләре бар. Менә шулай тегәме. Менә хәзер минем кызым Бисерларны менә шулай итеп тәңкәләп җыйды, димә. Әгәр дә ул аны озын итеп, күп итеп җыйган булса, менә болай итеп без аны менә болай итеп тигерик, берничә рәт. Менә шулай итеп, берничә рәт менә шулай җыелган бисерны. Менә ул аны күпме җыйган инде, как раз бернилек. Бер рәтлек менә шулай итеп. Әгәр дә менә безнең хәзер менә монда Вәсилә җыйган нене шулай итеп куйсак, ул әле аны тагын икене. Җый саен, кызым. Аннары икесен дә. Әй, шуның астына нәрсә куярга булыр икән, кызым? Җыйган әле, әйдә. Что бы ещё мы? Әйдә, моны куябызмы? Менә моны монда куеп карыйк. Кая монда безнең тәңкәләребез. Давайте мне раздели, пожалуйста, поменьше который, который вот вот тут маленький есть, побольше есть. Менә мондый бәләкәйләре карале. Вот. Хәзер. Менә шулай тезеп тезеп карыйк без моны. Тезәбез. Так. Без алай-болай бәйрәмгә соңга калмыйбызмы? Түгәрәк уенга безне инде чакырмыйлармы? Эш, эшкә бирелеп. Соңга калмадык микән? Юкмы әле? Тиз тизрәк кыймылдыйк, соңга калуда бар. Э, менә шуңа әйтәм бит, ха, тизәбез, тизәбез дә. Э, бүген тегеп бетерә алмасак, без аны нигә э, сотовыйларда бар бит безнең ниләрдә, телефоннарда төшерәбез дә. Аннары онытсак, кайткач шуннан карап Эшләп тә бетерәбез. Менә безнең бер рәттә ошыймы сезгә? Менә, менә шушылай. Но безнең бит әле э, тамаксалар, алар бит инде бөтенесе капланып бетсәләр генә бит матур булалар, шай бит. Ә ул менә тәңкәләрнең кайберләрендә, э, тәңкәләр бер ике генә рәт, кайберләрендә бик күп рәт. Аның берәр нинди нәрсәсе бармы? Әһәмияте дип әйтәм. Элек, э, менә, моның элеккеге заманда байлар Байлыктан кемдә күпме тәңкә бар, это раз, имә. Аннарысы бу көн саен бәйли торган менә бу муенҗакада ике генә рәт булган. Моны уенга чыга башлаган кызлар таккан һәм көн саен әбиләр, түтиләр таккан. Ә инде бәйрәмнәргә бара башласалар, алар инде башка төрле безнең керәшеннәрдә күп төрле шундай көмеш тәңкәләр белән бизәлгән әйберләр бар менә бу дәвәт моны мамадышта менә бу кылышчыда кәсилә диләр татарларда хәситә но татарларда хәситә ул Ювелир менә шушындый ювелир эшләнмәләр белән бизәлгән, анда тәңкәләр аз була. Ә менә керәшеннәрдә, удмуртларда, мариларда, аларныкы чувашларда тәңкә күбрәк. Мондый ювелир эшләнмәләр алар берәү, икәү, теге күз тимәскә дигәнгә генә бер җиргә генә кыстырылган гына була. Менә шушы, менә, менә шушындый әйберне, өстәмә шушыңа кигәннәр инде. Тагын сакал дигән, түшлек дигән зур, анда тәңкәләр бик күп булган. Андыйларны бәйрәмгә генә кигәннәр. Менә шуңа күрә аерымлыклары шуннан. Кайда тәңкә күбрәк. И, бу әйберләр бөтенесе дә кызы, нәй, әбисеннән оныгына, кызына менә шулай итеп калып килгән бит инде. Ә кияүгә чыкмаган кызларның, кияүгә чыкмаган, бар. Кияүгә чыкмаган кызлар, гадәттә, мондый дәвәтләр кимәгәннәр, зур-зур-зур ниләр кимәгәннәр. Алар кигәннәр бары тик менә шушы. Уенга чыга башласа, әгәр дә унөч-ундүрт яшьтә ул уенга чыга башласа, уже мондый муенҗаканы таккан ул инде уже. Менә бу соңгы рәтне эшләп бетереп куярга, ул дальше эшләү өчен җайлы, шуңа күрә. И, тагын бер әйберне әйтеп китәм, менә бу кырда менә болай кырда итеп эшләргә түгел, ә чыгып, тәңкә чыгып калырлык булсын, шулай итеп тезеп тегергә кирәк. Менә шушылай итеп, башта кырны эшләп бетерсәгез, менә шулай эшләп бетерәбез. Соңга калмыйбызмы без Питрауга өлгерәбезме? Өлгерәбез. Ярар. Безне анда көтеп тормыйлармы? Менә, менә шушылай иттереп, хәзер моны буш калдырып булмый бит инде. Урта, урта өлешне дә бизәргә кирәк, нәрсәләр дә булса. Менә шушы тәңкәләр белән. Мондый тәңкәләр кибетләрдә сатыла. Әгәр дә ошаса әле менә шо эшләнеп беткән эшебез, ошаса үзебезгә, күңелебезгә хуш килсә, без моны төшереп алабыз да, онытмас өчен, ә аннан уже тегә башлыйбыз инде. Кулыбызга алабыз җеп. Менә бу очракта инде җепнең ныклыгын алып, ныгын алырга кирәк. Ни өчен дисәгез, ай-яй, Арина матур чыга. Менә бит, пайеткалардан да, менә, күрәсезме, хәзер менә мондыйлардан эшләп була, монсы тәңкәләрдән эшләнгән, менә төймәләрдән ничек эшләп була, менә пайеткалардан, менә күпме идея бирәбез без безне караучыларга, безне күзәтүчеләргә, эшләргә өйрәнәсе килгән кешеләргә. Ныклы җеп алмасаң, әгәр дә Акча, тишелгән акча булса. Тишелгән акча бар микән? Юк микән? Бар, менә бер тиен. Менә ул специально теге сверла белән, брау белән тишелә бит инде нечкә генә. Ул бик үткен. Менә бу әйбер тамаксаны киеп йөргәндә ул һәрвакыт малай селкенә. И акча нене җепне кисә. Шуңа күрә ныклы җеп кирәк. Теккән чагында бу ул әйберне искә алырга кирәк. Менә бер төрлене шушылай эшләдек. Менә безнең Камил белән тетя Валя шушылай итеп эшләделәр. Монда инде карарлар анда эшләүчеләр. Молодцы. Бик матур итеп эшлә. Молодец, э, Камилчик. Так, кызым, син дә молодец. Син дә матур итеп эшләдең ана. Өйгә кайткачтын тагын да шулай итеп эшләрбез әле, яме. Али Арина, Арина шатмады әле, килешли башлады. Менә э, хәзер нәрсә әйтәсем килә. Менә эшләргә була, менә шушында иттерә. Болай тезәргә була. Монда инде безнең тасма белән муен өлеше дә бизәп куелган. Менә мондый, монда ложек димә, монда куеп куя. Менә әйдәгез мына моны без Аринага бүләк итик әле. Ошыймы сиңа Арина? Менә болай монсы болай итеп бизәлгән. Камилчик, ошыймы? Да. Вот. Менә Аринага киертеп куйыйк әле аны. Менә булды. Хәзер тагын берничә төрлене карыйк әле. Менә мондые да бар, болай итеп тә бизәргә була. Менә бу, бу өлештә, ана аска өлешкә чәчәкләр ясаганнар. Да. Аннары соң менә мондый э, сакал, сакал дибез инде мондый зурларын, ные, э, җирлеге зурларын, болай итеп тә бизәргә була. Менә мондый иттереп тә. Бу инде яшь кызларга, кечкенә кызларга түгел, зур түтиләргә, зурларга шундыйларны эшләргә була мөмкин. Элек аны теге бер саклавыч итеп кигән булсалар, хәзер инде без аны матурлык өчен бизәгеч итеп киябез. Ә элек Безнең әбиләр заманында бу әйберләр, тәңкәле әйберләр, алар берсе дә бизәнү әйберсе булмаган, алар яман көчләрдән, әшәкеләрдән, начарлардан саклану булган. Күпме күбрәк көмеш тәңкәләр белән капланган булсак, шул хәтле без сакланган булабыз, дип ышанганнар алар. Менә шулай. Алар чәчләрен дә каплап йөргәннәр, чәч толымнарын. Менә Аринаныкы чыгып тора әле пока, но элеккеге заманда ул алай итеп йөрмәгән, аны шушындый тәңкәле капчык эченә яшереп куя торган булганнар. Күкрәкләрен дә беләзекләр кигәннәр, көмеш беләзекләр. Аларның йөзекләре дә тәңкәле булган, шушылай кечкенә генә вак тәңкәле. Йөзекләр кигәннәр. Менә кунакка барганда инде олы яшьтәге түтиләр менә шушы дәвәтне кигәннәр. Йөрәк ягыннан. Йөрәкне сакларга кирәк. Менә безнең миңа киеп күрсәт инде. Менә шушындый тамакса да бәйләгәннәр алар. И еще дәвәтне дә кигәннәр. Кәфилә бу мамадышларда әйтәләр моны. Менә шулай ди. Менә минем бүген бәйрәм вакытында, бәйрәм алдында сезнең каршыгызда шушындый күргәзмә дәрес әйберләр күрсәтеп һәм шуларны өйрәтү дәресе дип әйтим инде, шундый дәрес уздырдым. Әгәр дә шушыннан кем дә булса берәр төрле үзенә идея алса, бер белем алса, белемнек алса дип әйтик инде, үзләренә эшләп карасалар, мин, әлбәттә, бик риза калыр идем. Бүгенгә минем сөйләсе, күрсәтәсе эшләрем шушың белән тәмам. Барыгызны да тагын бер кат бәйрәм белән, исән-сау булыгыз, дуслар, якыннар, барча халык сезне Питрау бәйрәмнәре белән.